Illum ser nagħmlu żjara fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija. Dan il-mużew jinsab f'waħda mill-bereġ tal-Kavallieri li tinsab fi Triq ir-Repubblika fil-Belt Valletta. Din il-berġa kienet il-berġa tal-Kavallieri Franċiżi ġejjin minn Provence. L-ewwel binja kienet inbniet minn Ġlormu Cassar fl-ewwel fażi meta l-Belt Valletta kienet qiegħda tinbena. Fis-seklu sbatax imbagħad inbniet din il-binja barokka li wara tant affarijiet illum il-ġurnata qiegħda sservi bħala mużew tal-arkeoloġija. Hawnhekk insibu ġabra tal-istorja tal-arkeoloġija ta' pajjiżna, minn mindu ġie l-bniedem madwar 5200 sena qabel Kristu sa żmien il-Bronż. Meta nimxu f'dawn il-kmamar illum ser nagħtu daqqa t'għajn lejn din l-istorja kollha u naraw x'kienu qegħdin jagħmlu l-ewwel abitanti tal-gżejjer tagħna. L-ewwel fażi tal-mużew tiħodna għal madwar 500 3,200 sena qabel Kristu, bejn wieħed u ieħor l-ewwel żmien li ġew l-ewwel nies li qasmu minn Sqallija u ġew propju fil-gżejjer Maltin. Hawnhekk insibu diversi fażijiet fosthom il-fażi ta' Rdalam, il-fażi ta' Skorba u l-fażi tal-Ġgantija li huma l-ewwel perjodi tal-Preħistorja Maltija. Fost in-numru kbir ta' affarijiet li naraw f'din il-parti, interessanti ferm hija l-ewwel figura umana li nstabet fit-tempji ta' skorba. Din hija l-eqdem forma umana li sibna f'pajjiżna. Minn hawnhekk imbagħad nimxu biex naraw kif dawn in-nies kienu jgħixu l-ħajja ta' kuljum u l-uġġetti li kienu jużaw u l-mod kif kienu jidfnu l-mejtin tagħhom ukoll permezz ta' riproduzzjoni ta' qabar interessanti ħafna Jieħodna lura lejn iż-żmien il-prehistorja. Wara l-ewwel parti f'dan il-mużew insibu parti fejn hija ddedikata għall-bini tat-tempji. insibu post fejn jitkellem fuq l-ipoġew ta' Ħal Saflieni u l-ipoġew tax-Xagħra t'Għawdex l-ark li magħruf aħjar bħala ċ-Ċirku tax-Xagħra. Imbagħad f'din il-kamra naraw il-binjiet tat-tempji kif żviluppaw. Interessanti ħafna hija din il-bord hawnhekk, din iċ-chart li turi l-ġgantija u l-età, il-perjodu li nbena fih, jiġifieri 3600 sena qabel Kristu, imqabbel ma' uħud mill-aqwa binjiet magħrufin fid-dinja bħall-Piramidi tal-Eġittu, Stonehedge tal-Ingilterra u postijiet oħrajn li kollha inbnew wara t-tempji tal-ġrantija. Barra minn hekk imbagħad naraw il-metodu ta' kif inbnew it-tempji u ħafna teoriji li diversi arkeologi ħarġu bihom tal-mod kif inbnew it-tempji tagħna. Barra dawn naraw ukoll mudelli biex jispjegaw aħjar il-forom li għandhom it-tempji tagħna u anke wħud mill-ġebel oriġinali tat-tempji li biex konservati aħjar iddaħħlu hawnhekk fil-mużew biex jiġu protetti mill-elementi.

Il-bhejjem li kienu jintużaw fil-ħajja ta' kuljum. Traċċi ta' dawn il-bhejjem u l-preżenza tagħhom insibuha kemm fuq il-fuħħar u rappreżentazzjonijiet tal-fuħħar, kif ukoll skultura fuq il-ġebel. Pereżempju, fil-friżes li qed taraw warajja li ġew minn Ħal Tarxien insibu diversi annimali. Però mbagħad għandna friża oħra li ġiet mit-tempju ta' Buġibba li huwa l-eqreb tempju lejn il-baħar li fuqha nsibu mnaqqax saħansitra ħut. Dan jurina li dawn in-nies kienu qed jużaw il-bhejjem u l-annimali li kienu qed isibu madwarhom, kemm għall-ħajja ta' kuljum biex jaħdmu bihom u anke bħala sors ta' nutriment. Fil-parti li jmiss insibu aċċenn għall-figura umana. Il-figura umana bħala divinità kienet preżenti wkoll fil-ħajja tan-nies tal-Preħistorja. Hawn pereżempju nsibu l-istatwa oriġinali li kienet instabet ġewwa t-tempji ta' Ħal Tarxien, li hija l-ikbar rappreżentazzjoni umana li sibna f'pajjiżna. Fil-fatt hawnhekk qed naraw minnha di salvat nofsha. L-istatwa tal-Mara l-Ħoxna immaġinaw kieku kienet sħiħa kemm kienet tkun ikbar u din iddaħħlet hawnhekk biex tiġi protetta mill-elementi. Meta konna fit-tempji ta' ħaġar qim aċċennajtilkom għal sett ta' statwi tal-Mara l-Ħoxna bilqiegħda li nstabu fit-tempji ta' ħaġar qim u dawk min jiġi hawnhekk jista' japprezzhom u jarahom fis-sbuħija kollha tagħhom flimkien f'dawn il-vetrini. Ma' dawn insibu numru ta' statwetti oħrajn u partijiet minn statwetti oħrajn li ġew tista' tgħid mit-tempji kollha ta' Malta u Għawdex. Bla dubju ta' xejn l-iktar figura umana famuża tal-preħistorja Maltija hija l-istatwa tal-Mara Rieqda. Din l-istatwa interessanti ħafna tal-fuħħar kienet instabet fl-ipoġew ta' Ħal Saflieni. Eżattament fejn instabet ma nafux, però is-sbuħija tagħha hija xi ħaġa impressjonanti. Kienu diversi l-arkeologi mal-medda taż-żmien li ammiraw din l-istatwa u raw fiha bħala kapolavur kbir tal-arti ta' żmien il-Preħistorja. F'dan il-mużew għandha kamra għaliha flimkien ma' bixtej żgħar oħra li nstabu fl-ipoġew ta' Ħal Saflieni ukoll biex b'hekk dak li jkun jista' jtiha l-attenzjoni li jistħoqqilha. Aħna ntant se nħalluha tkompli fir-raqda tagħha u tkomplu intom permezz tal-kamera tagħna tgawdu sbuħija ta' din l-istatwa sabiħa. Fil-mużew insibu wkoll numru ta' oġġetti tal-fuħħar, Meta wieħed iħares lejn dawn l-utensili tal-fuħħar, jiġi f'dubju jekk dawn humiex preħistoriċi jew inkella ultramoderni. Meta tara l-forom u l-finezza ta' dan il-fuħħar, tibda timmaġina li hija xi ħaġa li saret riċentament, però nrealtà dan ix-xogħol tal-fuħħar għandu madwar 5,000 sena. l-ambjent tagħhom, is-sbuħija tagħhom tista' tqiegħdu fl-iktar ambjent modern u joqgħod perfettament għas-sbuħija u l-forom li nsibu fihom u l-mod kif inhuma maħdumin. Statwa oħra sabiħa ferm hija statwa ta' mara bil-wieqfa li l-arkeologi għas-sbuħija tagħha laqmuha l-Venere ta' Malta. Din ukoll hija magħmula mill-fuħħar, Però hawnhekk f'din il-parti tal-mużew insibu statwi oħrajn li huma magħmulin mill-ġebel u oħrajn magħmulin saħansitra mill-alabastru. Insibu mbagħad vetrina li fiha naraw diversi simboli falliċi maskili, filwaqt li ġo vetrin oħra nsibu statwi li kollha għandhom xi difett. difett jew fil-fiżiku tagħhom jew difett anke fil-forma. Dawn huma kollha affarijiet li jistgħu jfissru affarijiet u kienu diversi l-arkeologi li tawhom interpretazzjonijiet differenti. Jista' jkun li t-tempji kellhom kellhom twemmin differenti minn tempju għall-ieħor. Ma nistgħux ngħidu b'ċertezza, però Ħafna mill-arkeologi joħorġu b'teoriji differenti. Fis-sala l-kbira li nsibu fil-pjan t'isfel ta' dan il-mużew insibu miġburin il-ġebel bl-iskultura tat-tempji ta' Ħal Tarxien. Dawn il-ġebel kienu ddaħħlu hawnhekk biex jiġu protetti mill-elementi biex b'hekk jiġu gawduti iktar għal tul ta' żmien. Meta bniedem iħares lejn dawn il-ġebel u l-iskultura u d-dekorazzjoni tagħhom jinduna kemm dawn in-nies li bnew it-tempji kienu nies intelliġenti. Il-mod kif kienu jiddekoraw it-tempji tagħhom kienet xi ħaġa impressjonanti u li għadha sal-ġurnata tal-lum timpressjona 'l kull min iħares lejn dan il-ġebel kbir kollu dekorat. Barra minn hekk f'din is-sala nsibu ritratti oriġinali ta' meta saru l-iskavi fil-bidu tas-seklu l-ieħor, meta dan il-ġebel kien għadu f'postu fis-sit ta' Ħal Tarxien. Għalhekk kull ġebla tista' titqabbel mar-ritratt tagħha. Ħaġa interessanti f'din is-sala huwa l-fatt li, kif għedtilkom fil-bidu, il-binja hawnhekk li qegħdin fiha kienet inbniet minn ġlormu Cassar fil-bidu li kienet qed tinbena l-Belt Valletta. Biż-żmien imbagħad reġgħet inbniet fuq stil iktar Barokk. Però meta sar l-irrinovar ta' dan il-mużew, kienu nstabu traċċi tal-ewwel binja u għalhekk b'mod għaqli sar dan il-ħġieġ mal-art biex b'hekk jieqpgħu jidhru t-traċċi tal-binja l-antika ta' Ġlormu Cassar. Fis-swali ta' fuq insibu aċċenn għall-perjodu ta' żmien il-Bronż. Dan il-perjodu ġie wara l-perjodu tat-tempji. Hawnhekk naraw il-fuħħar li kienu jużaw dan in-nies u l-mod kif kienu jiddekorawh. Naraw ukoll ix-xogħol li kienu jagħmlu fil-ħajja ta' kuljum, bħall-moqgħod kif kienu jinsġu l-ħwejjeġ tagħhom. Barra minn hekk ukoll naraw il-mod kif kienu jiddefendu l-postijiet fejn kienu jgħixu permezz ta' ħitan bħal m'huma dawk ta' Borg in-Nadur u hawn insibu rappreżentazzjoni ta' dan it-tip ta' ħitan. F'din il-perjodu ta' żmien il-Bronż huwa numeruż ħafna l-fuħħar sabiħ u dekorat li nsibu fil-vetrini f'din il-parti tal-mużew.
Il-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija bħalissa għaddejjin bi proġett biex inkabbru s-swali b'wirjiet permanenti. Ftit xhur ilu ftaħna s-Sala ta' Żmien il-Bronż fejn poġġejna oġġetti li qabel kienu qegħdin fl-istores tagħna biex b'hekk inkunu nistgħu nispjegaw lill-pubbliku aktar fuq il-perjodu ta' Żmien il-Bronż. Għandna wirja interattiva mhux ħażin. Għandna anke affarijiet relatati, affarijiet għat-tfal biex ikunu jistgħu jifhmu aħjar dak li nkunu rridu nispjegaw aħna. Iżjed 'il quddiem fix-xhur li ġejjin ħa niftħu swali oħra u ħa nkomplu għaddejjin b'perjodi differenti. Il-perjodu li jmiss huwa l-perjodu ta' żmien il-Feniċi u ħa nkomplu għaddejjin sala sala wara bil-perjodu Puniku, Ruman, Biżantin u Medjuevu. Qegħdin nagħmlu minn kollox biex il-wirjiet tagħna jkunu interattivi kemm jista' jkun u jilħqu lil kulħadd, jiġifieri pereżempju bħala affarijiet li wieħed jista' jara meta jiġi l-mużew, apparti l-oġġetti, li ovvjament huma l-oġġetti oriġinali li jkunu nstabu waqt l-iskavi, għandna wkoll materjal bħal ftit kitba, però anke ħafna viżwal biex dak li jkun jifhem iktar il-messaġġ li rridu nwasslu aħna.
Il-parti fejn nitkellmu fuq żmien il-Bronż tkompli b'diversi rappreżentazzjonijiet ta' siti differenti fejn nafu li kien hemm in-nies fi żmien il-Bronż qegħdin jgħixu. Dawn in-nies kienu jgħixu fuq il-qċaċet tal-għoljiet, għall-kuntlarju tan-nies ta' żmien it-tempju li kienu jgħixu fil-pjanuri u fil-widien. Però din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn dawn telgħu fuq dawn il-ċaċet, għas-sempliċi raġuni li jidher li diġà kien hemm xi forma ta' ġlied fil-gżejjer tagħna, allura telgħu fuq l-għoljiet biex jiddefendu ruħhom aħjar. Waħda mill-ikbar misteri li nsibu fi żmien il-Bronż huwa bl-agħar dubju ta' xejn ir-raddi fil-blat, dawk li bl-Ingliż ngħidulhom cart rats. Hawnhekk insibu kamra ddedikata għalihom bi spjega tajba minn Dottor David Trump Fuq dawn il-kartaz u l-impressjoni tiegħu x'inhuma? Kif għedtilkom din hija waħda mill-ikbar misteri li għandna fil-perjodu ta' żmien il-Bronż. Aħna ser nifqu hawnhekk minn din iż-żjara li għamilna fil-Mużew tal-Arkeoloġija. Inkomplu bil-programm Malta u lil hinn minnha, nkomplu lu nitgħallmu iktar fuq pajjiżna u nisperaw li dak li rajna fil-Mużew tal-Arkeoloġija ssibuh ta' interess.